Wagty yzyna dolap bolsa, häzirki ýaşap ýören ýanýoldaşyňyz bilen ýene gaýtadan durmuş gurmana razy bolardyňyzmy? Nähili oýlandyryjy sorag, dogry dälmi? Menem şul soraga oýlanmazdan jogap berýän. Elbetde razy bolardym. Hiç haçan adamzady saýlan ýanýoldaşyndan nägile bolmaly etmesin. Saňa degmedik bolamda ýa-da saňa öýlenmedik bolamda gowy bolardy diýdirmeli etmesin. Sebäbi durmuşda adamzadyň iň ýakyn adamy ýanýoldaşy bolýan eken. Men muňa ýuwaş-ýuwaş göz ýetirip ugradym. Sebäbi adam ýaşadygyňça durmuşa garaýşyňam üýtgeýär. Belki meň aýtýanlarymy ýalňyş hasaplaýanlaram bar bolmagy mümkin. Bul meniň öz pikirim. Indi geplere başlamakam bir zat aýdyp geçeýin. Gaty köp gelýär men hekaýamy gürrüň beräýiň, menem ýazaýyn, habarlaşaýyň diýip. Mähribanlar şu günler kän wideo goýýan däldirin, birazajyk gripledim. Ýagdaýym gowy bolmansoň wideo goýamok. Düşünäýiň maňa sms edip ýazýalar men ony obraza salyp özüm gaýtadan okamaly ony maňa taýyn edip ýazyp berýän adam ýok olam maňa şu günler gaty agyr degýä. Täze ýyl geçsin baýramçylyklar geçsin nesip bolsa hemmämiz täze ýylymyzy gowy geçireliň şatlykda şowhunda düşümli ýyl bolsun Täze ýylymyz geçensoň ýene täzeden wakalara başlarys. Habarlaryňyzam alaryn, okabam bererin hökman. Ýöne şu günler birazajyk özüm hem başagaý, hem gripledim-de, azajyk hekaýa goýmamy gysgaltdym. Täze ýyldan soň ýene başlarys hekaýalara. Ýetişdigimden Täze ýyldan öňem goýup berjek. Ýöne ýetişdigimdendir. Çykmady diýip geň görmäň. Çykaryn nesip bolsa. Menem başagaý birazajyk çagalar bilen, öý bilen şeýle gürrüňler. Indi diýjegim, sorag berilýär, men özüm internetde öňümden çykdy şol. Ýan ýoldaşyň wagty yza dolasaň ýene şoňa durmuşa çykjakmy diýen. Esasy gelinlere berilýär köplenç şu sorag. Men-ä çykardym. Allajan hiç haçan ýan ýoldaşymdan aýyrmasyn. Ýaşlar toý edilende ýörgünli bir dilegleriň biri durmuşyňda hemme günüň edil şu günki ýaly süýji, şadyýan, gowy geçsin diýip dilenýär. O dileg gowy dileg, ýöne men her kime ýaşlar bolsun, durmuş gurýan, maşgala ýoluna gadam basýan ýa-da maşgala bolup ýaşap ýören her kime, her bir adama dilegim, mähribanlar, durmuşyň nähili güni geläýsin, Kynçylyksyz durmuşymyz geçmeýär. Ýanýoldaşymyz, maşgalamyz bizden aýra bolmasyn. Bizi her bir kynçylykda goldasynlar. Goldawsyz galmalyň. Ýakynlarymyz ýanymyzda bolsun, şonda şol kynçylyklary ýakynlarymyzyň kömegi bilen, agzybirlik bilen ýeňip geçeris. Durmuşda hiç haçan hemişe süýji gün bolmaly diýen ýeri ýok. Owadan günlerde owadan arzuwlar aýdylýar, ýöne hakyky ýürekden çykýan arzuwym siz nirde boluň nähili ýagdaýa düşüň ýakynlaryňyz hemişe gapdalyňyzda bolsun. Ýan ýoldaşym diýip saýlap alan ýaryňyz hemişe size ilkinji toý eden günüňizde eliňizden tutup durşy ýaly kynçylykly günüňizde, ýarawsyz günüňizde, Başymyza iş gelende, ýa bir ýalňyşan ýerimiz bolar. Şol ýalňyşlyklary ýüzümize salmazdan bile ýeňip geçmäne, dogry ýol görkezmäne kömek etýän düşünjeli, dünýägaraýşy giň, dünýewi adam bolsun, sabrmenli diýilýär. Şony dileýän. Meniňem bu gün toý eden günüm, iki akawundymda-da goýup otyryn. Hem begenýän, hem birhili yza garasam, gözüme ýaşam aýlanýar. Aýal maşgala näme, ejesi öýünden gaýtýar, toý edensoň, öňki ýaly ejeň öýüňde garşylanmaýaň. Islän wagtyň baryp, isläniňçe bir aý, iki aýlap oturyp bolanok. O taraplary gynançly. Bir tarapdan garagöz çagalaryň, bagtly maşgalaň begençli. Her kimiň başynda bar. Kim nähili ýagdaýda toý etsede hala söýüşsin, hala söýüşmesin, diňe bagt hem-de saýlan ýary şonuň bil baglan adamy bolup, hemmeden ýakyn adamy bolup çyksyn, bagtly maşgala, düşünjeli, bir-birini sylaýan, şeýle hem agzybirligi saklap bilýän maşgala bolup ýetişsin. Siziň hemmäňiziňem ýetip gelýän täze ýyllaryňyzam gutly bolsun. Diňe saglyk, bagyt, agzybirlik, asudalyk ýurdumyzda höküm sürsün. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz ugruna bolsun. Ýene köp-köp günlerde, gowy günlerde görüşeliň. Şeýdip internet arkaly Diňläp görüşip duralyň. Sag boluň, saglykda görşeliň.